nĩ kanya kangĩ twagĩa nako gakũgayana kiugo kĩa ngai na nĩ ngwenda tũhoe tũcoke tũthome kiugo hamwe mwathani twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mweke ũyũ mũthaka mũno wa kũgayana kiugo gĩaku kĩrĩa kĩrĩ muoyo twahoya atĩ tũkĩgayana kiugo gĩkĩ na njĩra nguhĩ ya ngwatanĩro reke kiugo gĩaku kĩgĩe na hinya thĩinĩ wa o ũmwe witũ nĩgetha gĩtũtuge na gĩtũteithie ona gĩtũhonie kũrĩa kuothe tũngĩkorwo twĩ na ironda kana tũhatĩrĩirio ona gĩtũmĩrĩria arĩa magĩkorwo morĩtwo nĩ hinya twahoya na twacokia ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku na twakĩamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu mwathani witũ amen amen

kũmwe kũmwe nĩ ngũcoka thome hamwe no nĩ rũgano rwa hĩndĩ ĩrĩa daudi atuĩkĩte mũthamaki na agĩkorwo atĩ nĩ aingĩra handũ-inĩ ha sauro na mbarĩ yothe ya sauro makĩha, uh, sauro akua na andũ ake a jeshi makua hĩndĩ ĩrĩa mbara ĩrĩa yarwagwo gatagatĩ-inĩ kao na afilisti makua eh, nĩ gwathire atĩ

warĩ uh, mũriũ wa jonathan ũrĩa warĩ wa saulo nĩ orirwo nake na ka- e kana kanini na akĩũrwo nake rĩ maandĩko monanĩtie handũ hangĩ atĩ nĩ agũithirio nĩ mũtumia ũrĩa wamũkuĩte na gwagĩtuĩka kĩonje no no makĩũrire mora rĩ mĩaka uh, mahinda ma- mathianga rĩ

erirwo ũguo daudi-rĩ akiuga mũndũ ũcio nĩethwo ndeherwo nĩ ũndũ nĩ ngwenda kũmuonia ũtugani wa ngai na njĩra nene mũno handũ-inĩ ha Da- ha jonathani ũrĩa mũrũ wa saũlo ũrĩa twarĩ kĩrĩko nake na twarĩ kĩrĩkanĩro nake na mefiboshethi ũcio nĩ athire akĩrehwo arehwo mbere ya daudi nĩ agĩire na guoya mũnene mũno nĩ ũgũthoma hau na hĩndĩ ĩrĩa aragĩrio nĩ daudi-rĩ daudi amwĩrire atĩrĩ mũhari wa mũgwanja gũthoma na gĩkũyũ

continually mundu uyu warehwo wai- worite wetharite akehera mbere ya muthamaki ri atumanirwo oka atungio ndeto erwo atiri tiga gwitigira ni undu riu nie shuarĩ nĩ ngũkuonia kindness na nĩ ngũkuonia tha nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa thoguo ũrĩa wetagwo jonathan ũrĩa twarĩ kĩrĩko nake na ningĩ nĩ ngũgũcokeria indo ciothe iria ciagukaguo ũrĩa warĩ mũthamaki wetagwo saulo na werĩ gĩa gatatũ rĩ ũrĩrĩaga mũgate kana irio ciaku metha-inĩ ya mũthamaki na ti mũthenya ũmwe kana ĩrĩ nĩ continually rũgano rũrũ wahota kwĩyũria atĩrĩ pastor rũgano rũrũ rũngĩtũruta atĩa rũgano rũrũ rwĩkĩrĩtwo haha specifically rũrĩ mbica ya gũtũrehe harĩa twĩtĩtwo thĩinĩ wa kristo jesu twĩtĩtwo nĩgetha tuonio tha na tuonio wega na ũtugani wa ngai nĩ ũndũ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa ngai ena kĩo na mũriũ ũrĩa endete mũno nĩkĩo twĩtĩtwo wahota kwĩrora ũguo ta mefibosheth kahari kamwe ke- ke- ke hau rĩ thutha wa kwĩrwo ũguo rĩ mwari wa kanana rĩ ara- arainamĩrĩra akera mũthamaki haiya mũthamaki niĩ nĩ niĩ ũrarĩria maũndũ macio nĩ ũnjũĩ na niĩ hana dead dog ũguo nĩguo aroiga we kũringana na akĩrona rĩ we ti mũndũ wĩna kũrĩa ũrĩ wagĩrĩirwo nĩ gũtugwo nĩ mũthamaki but can, can I tell you reke ngwĩre mũthamaki ndahũthagĩra idea ya, ya Mephibosheth nĩgetha amũrathime amũrathimaga kũringana na ũrĩa ngoro yake ĩhana mũthamaki amũrathimaga nĩ tondũ wa ũtugani wa, na wega wa ngai ũrĩa arĩ naguo endaga gũkinyĩria mũndũ ũrĩa ũte- ũteĩtĩkĩrĩte mũndũ wĩmenete mũndũ wĩthũrĩte

ũũ nĩguo mwĩta ũrĩa ngai atwĩtĩte atwĩtĩte thĩinĩ wa ũtugani wake atwĩtĩte thĩinĩ wa kĩhurũko gĩake na twĩtĩtwo ta mfibosethi tũiyũrĩrĩrwo nĩ tha cia ngai na twĩkwo wega nĩ ngai nĩ ũhoro mũthaka mũno nĩ njũĩ wahota kwĩrora uge atĩrĩ no pasta ndũramenya mũndũ ũrĩa ũrarĩria niĩ ndirĩ mũndũ wacio atĩ ngai angĩrora ũguo imagine reke ngũmakie ngai ethaga kinya mũndũ ũrĩa mundu uria wina kuu lodi bar wihithite mundu kionje akamwira ati maguru maku mariroragwo na ti kum- kuthoitha ta thigari iria ingi we ni kirathimo urathimitwo nakio unconditionally tondu kirathimo kia ngai ni unconditional utugi wa ngai ni unconditional ngai angĩtugana conditionally rĩ angĩtugana utugi uta- ata- atakũhota gũtugana tondũ gũtirĩ ũmwe witũ ũngĩhota kũhingia maũndũ macio ma condition ciake but thank god ta mephibosheth twĩtĩtwo nĩ ngai tũtugwo unconditionally na irathimo cia mũriũ wake wa mũmwe ũrĩa tuĩte mũgai wa indo ciothe na agatũtua agai hamwe nake ithuĩ tũtuĩtwo agai na kana tũkaadoptwo family-inĩ ya ngai o ũguo burĩ na we

makwigie ri ma, history yaku na, indo, na, na, na, na wagi waku kana upungufu waku ri tiguo urarorwo ngai arora thiini wa ngoro yake toguo daudi aroraga thiini wa ngoro yake ndaroraga mundu uyu akumwita you are a dead dog but I will help you no aramwira atiriri irrespective ũrĩa ũreyona rĩ niĩ nĩ nduĩte ngoro-inĩ yakwa ngai nĩguo atuĩte ngoro-inĩ yake agũkũrathima agũgũteithia agũgũkwamũra unconditionally na ti tondũ nĩ wĩkĩte wega ti tondũ ndwĩkĩte wega ũkũrathimwo unconditionally Gi- ũndũ ũyũ ũranjaka mũno ngĩwaria mbere ya eh, eh, ya- ya- thĩinĩ wa television kana thĩinĩ wa, wa screen ĩno yaku ngĩũka nyũmba yaku kana harĩa hothe ũrĩ gũkwĩra the love of god kana wendo wa ngai kũrĩ werĩ its unconditional na ndũkamake ndũgetigĩre ngũkwĩra ũguo daudi erire mephibosheth tiga gwĩtigĩra gĩa na thayũ ngai nĩ akwendete na gũgwĩka wega unconditionally gĩa na thayũ ĩ- wĩĩkĩre hinya arahũka ũka mbere yake nĩoĩ wonje waku nĩoĩ ũpungufu waku gĩa na thayũ gĩa na hinya nĩ atĩ ngai akwendete na agũkwenda na agũgwĩkĩra maũndũ marĩa mega unconditionally no ũkorwo ũrarora kastori gaku ira na iyo ukona pastor ngai no eke uguo korwo nä njä kä te ona nona no nä getha ngai atuä ke ngai agwä ka irrespective irrespective wina upungufu ucio urona wina challenge iyo urona but god will not leave you nor forsake you ngai ndagũgũtiganĩria ngai ndagũgwĩka ũru ngai ndagũkũnũha ngai ndagũkũherithia ngai agũgũtũngia ũtugani wake all unconditionally ũtũrie wĩira atĩ jesu nĩ mwega ugaga atĩrĩ ta- ta mũini ũrĩa wainire kaĩ jesu nĩ mwega atwendete ũũ ndakũhoera kĩrathimo kĩa ngai ndetĩkanĩria amen ũguo nĩguo gũgũthiĩ to ũguo kiugo kĩa ngai kĩiga god bless you nĩ tũkuona na mahinda mangĩ njĩtagwo pastor john kimani ngure address ĩ screen-inĩ kanitha ĩ screen-inĩ O- ũngĩgĩa na kanya